Dîrok bîst û yek çile roj yekşem sal du hezar û bîst û çar ez Mizgîn Xan dîsa bi deng û rengê xwe bi nûçeyên nû jan li hember we me. Îro gelekî kelecanî me hûnê bibêjin çima Îro saet di doyan de li Mêrdîna Kevnar li Konaxa Şahmeranê roja îmzeya pirtûka min ya bi navê Periya Xwezayî heye. Periya Xwezayî di pêvajoya jiyana min de pir bi watê ye û ev bername jî wê ji hêla weşanên Bêjingê were pêşkêş kirin. Ger hûn jî îro beşdarî vê bernameyê bibin û min tenê nehêlin ez ê gelekî kêfxweş bibim. Belê, em derbasî çîroka xwe ya vê heftê bibin. Çîroka me ya îro ji gotina dema te girt bernede, dema te berda bi dû nekeve tê. Dema te girt bernede, ku te berda pey nekeve. Dema derfetek kete destê te divê tu hişyar bî û wê derfetê bi kar bînî. Dema ku derfet ji destê te çû lazim e tu xeman nekişînî û xwe bidî li benda derfetên nû ên hê baştir. Weke vê gotinê gelek gotinên pêşiyan di zargotina kurdan de hene. Ji wan yek dibêje, Ê ku çû, nede dû. Yek kadin heye ku dibêjin ku hat tengê ra hêle pengê. Her wiha li gor ev pend û şîretan dibê her tişt di dem û cihê xwe de pêk bê. Tişt û derfetên ku di dem û cihê xwe de pêk neyên feydeyekî li mirov nakin û dibin derfetên ji dest çûyî. Binyeta vê gotinê serhatiya zilamekî û çivîkekê ye. Dibêjin, Rojek ji rojan ji bo hebek genim bêtikek hat bi dafika mirovekê ket. Mirov hat bêtika xwe ji dafikê vekir. Bêtikê li çavên wî nerî û got, Tu yê min çi bikî? Mirov got, Ez ê te ser jê kim, bipirtikînim, bipijim û bixwim. Bêtikê got, Xwîna min kevçiyek e, goştê min pariyek e, gunehê min xaniyek e. Zilam got, Bila, Pariyekî xweş hê jayîgayekî reş. Bêtikê fêm kir ku mabesta wî ya berdanê tune ye. Devê xwe guhart û got, Ger tu min berdî, ez ê sê şîretên weke zêr li te bikim. Ger tu wan şîretan bigirî, li vê dinê ji te re xem û qisawet namînin. Zilam fikirî. Xwe bi xwe got, Wele ez gelek xemgîn im. Hebkî pişta van şîretan ez jî xem û meraqên xwe aza bibim baş e. Pêşniyaza beytikê xweş e. Zilam ji beytika destê xwe re got. Heke tu wan her sê şîretan li min bikî ez ê te berdim. Beytikê got. Ez ê şîreta yekemîn bibêjim, lê hê ez di destê te de me. Berê tu yê min berdî. Dema ez çûm ser vê devî yahan, ez ê şîreta duyemîn ji te re bêjim. Dema ez biçim ser vê darahan, ez ê şîreta sêyamîn li te bikim. Zilam got, Baş e. Bê tikê got, Sos, tê min berdî? Got, Soz be, ez ê te berdim. Bê tikê got, Tiştê ku aqil qebûl neke, jê bawer neke. Zilam fikirî ku bê tik ne dûrê aqil e û girt bê tika di destê xwe de berda. Beytik firiya û çû li ser deviya hanê û got, Dema te girt bernede, ku te berda bi pey nekeve. Beytik firî û çû li ser wê dara dûr dana û got, Xwelî li serê te, heke te ez ser jê kiriba ma libek dûr, yanî elmas, li ber çûlika min de bû. Weke hêka betê bû. Ger te û bifrota û bikira pere heta dawiya temenê te nehewcebû ku tu bijixulîya. Dema bêtikê gotina xwe xelas kir, zilam ji hêr sare tiliya xwe gezand û diranê wî di hestiyê pêçiyê de rûnişt. Jana hat ji çavên wî re kire der, got, Ez ji wan borîm, tu şîreta sêyemîn bibêje. Bêtikê kenê xwe lê kir û got, Hey nezanê xwe lîser. Dema min du şîret li te kirin, teyek jî pêk neanî. Bi xwe dê tu bimrî, dîsa min ya sêyemîn ji te re negot. Vay çivîka zalim! Ji bo zilam xemgîn bûm gelekî. Demekî em ji vê çîroka çiwateyê derdixin, di vê serdemê de tu yê baweriya xwe bi çivîka jî neynî. Henek henek, wate ev e ku ger te girt bernede. Ger te berda bi dû nekeve. Gelek rast. Em dest bi naveroka xwe ya yekem bikin. Kosegiriya zaroktiya min. Ev kevneşopî bêguman li gelek dewerên welêt bi şêwazên cûr bi cûr pêk tê. Hîn dever beriya serê salê pêk tînin, hîn dever tam di serê salê de pêk tînin. Hîn hefteyek du hefte ji meha çileyê hil didin, paşê pêk tînin. Lê bi her awayî kevneşopiyeke zivistanî ye. Ez ê ji we re behsa kosegiriya zarokatiya xwe ya li ser Serhedê bikim. Ka kosegiriya zarokatiya me çawa bû û me çi dikir? Gotiye di nivîsa xwe de Îhsan Bîrgul. Ji bo berdewamiya vê nivîsê hûn dikarin bitikînin malpera nû hevê. Polîn kirin. Yek ji wan rê û rêbazên mirovan ji bo gihiştina aramiyê dîtî ava kirî polîn kirin e. Polînkirin yanî ji gotina senifandin li ser ji hev veqetandinê ava dibe û ji hev veqetandinê amaje bi ji hev cûdakirina tiştan a li gorî hîn taybetmendiyên wan tiştan dike. Bi gotineke din mirov tiştan li gorî hîn taybetmendiyên wan dinasin û li gorî wan taybetmendiyan wan ji hev cûda dikin, vediqetînin yan jî wan li gorî wan taybetmendiyên wan berhev dikin. Yê wan ji yên din vediqetînin dibin banekê de. Ji bo kesê fêm nekiribin ez piçekî vekim mijarê yanî ji bo polînkiriniyan bi tirkî dikarim bêjin siniflandırmak an jî kategorize etmek. Ev nûçe jî ji bo têgihiştina vê gotinê hatiye amadekirin. Ez bixwe e, yekem car dibîsim vê gotinê lê e, gelekî balkêş e û em dîsa fêm dikin ku zimanê me zimanek gelek dewlemend e. Li Mêrdînên mozaîkên 1600 salî hatin dîtin. Li navçeya Kosera Mêrdînê di sala 2023 de di xirbeyên vîlayeke Romayê de Mozaîka efrîndarên deryayê hat dîtin. Kata mozaîkê ku li devera ku di nav gel de bi navê Kela Xanimê tê zanîn bi kasî sed metre û çar goşe ye. Dema em bala xwe didin bermahiyên dîrokê, em dibînin ku ev teknolojiya di vê serdemê de em bi kar tînin Mirovên demên berê jî bi rêbazên hîn kevnar heman teknolojiyê bi kar anîne û ev jî gelek balkêş e. Xwendewanên Amedî bi projeya xwe li cîhanê bûn yekem. Xwendekarên Lîseya Zanist û Teknolojiyê ya Okyanusê ya Diyarbekirê Yaren Kahramanoğlu, Faide Fîrdes, Akaydın û Fatîme Gul Akaydin bûn yekemîn di cîhanê de bi projeya xwe ya li dijî penceşêrê pêşxistine. Xwendekarên Koleja Okyanûsê ya Diyarbekirê jî beşdarî fara Pêşengeha Ciwanan a Cîhanê du hezar û bîst û çar a bûn ku yekek ji ku yek ji mezintirîn rêxistinên zanîstiyên cîhanê ye. Dê û bavê me hemiyan Di zaroktiya me de tim zarê xelkê nîşanî me didan û digotin ya hûn nabin wek zarê xelkê. Ha işte ev zar ew zarina. Belê. Li Rojhilata Navîn yekemîn baregeha fezayê tê avakirin. Oman ragihand ku yekem baregeha fezayê ya Rojhilata Navîn ava bike û ew baregeh dê heya sala du hezar û sihî bi tevahî kapasîteya xwe dest bi xebatan bike. Hat diyarkirin ku bargeha bi navê Etlaq wê li bajarê Bendera Dukmê bê çêkirin û plana baregehê di Konferansa Fezayê ya Rojhilata Navîn de ku heftaya borî li paytext Muskatê hat lidarxistin de hat eşkerekirin. Dema barêgeh ava bû, ez dildarê yekem im. Bera yekem min têxine roketeke û bişînin li ser hîvê. Ez ê li ser hîvê bisekinim, destê xwe bidim pişta xwe û berê xwe bidim dinyayê û ez ê bêjime ku Ey cehl û nezanîn, tu yî dijmin, tu yî xayîn. Ev gotin gotina Abdurrahim Rahmi Hakkari ye. Çima ez ê vê bêjim? Ji xwe yanî gotineke xweş henek henek li hêlekê ev gotina Abdurrahim Hakkari gotine gelek pişt rast e û çi tê serê me ji ber destên nezanîn û cehaletê tê mixabin. Belê, em dîsa hatin dawiya bernameya xwe. Hêvî dikim we çîrok û naverokên me yê vê hefteyê eciban dibe. Ger hebe kêmasiyekan jî şîroveyek, hûn dikarin di binê vê podcastê re bi me re parve bikin. Bimînin di xeyr û xweşiyê de bi xatirê we.